Welcome to Zim Celebrity TV tadzoka futi nedzimwe nhau dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media one man one kokiro Tom Jones achinyomba baba vamadam boss vakashaya achidedzera kuti maiseka wamaititi saka ndezvenyu terai
tori nevamwe vanhu vano vanotori nani vakatosimba vanotoda kutobatsirika ah. mata dzipi idzodzo dzamuri kutiudzira pano so panapa tinongori pamhata pamhata panyo panyo panyo yawana ndiyoyo wangu dai wada kana wada kungoti ndikoko ndikoko kana wada nditsvagera mushonga ndife urayai ana gudo vafa vasina machende nemboro wani ana gudo vafa vana vasina mukongonyini vana gudo vafa vasina mabhora wani vasheya mabhora umadya bhora iro umadya bhora iro bhora iro ana gudo vafa vasina vana machende mamizvi mukuyu mboro dzazvi mukuyu maanimi muri ari kudiiko imi chocho shamisa chiko imi chamuda kundiunzira panapa uda kuzondirizindera facebook yose e hazvina kunaka zvaunakaomba kwako mhata e hazvina kunakaomba kwako gudu wamama nevafirwa vacho vamama gudo wamama nevafirwa vacho vamama aya pana vanyezvizina wafirwa vayo vamama mamama ende ramba muchimama ndokuti muzive kuti social media ise kumba kwenyu ndokuti muzive kuti upenyu hauzoumba kwenyu ndokuti muzive kuti rufu haruzoda kumba kwenyu mamama imafirwa mese mhuri yose fakof satanyoko wemhuri yose tsvagei kana mada futi satanyoko mata dzemhuri yose mamama mafirwa ani maiti mangwara too much amfirwi imimi muri vana mwari muri ngirozi imimi makasaina madocument makasaina contract namwari ekuti kwenyu kumhuri akufiwe kwevamwe ndokunofiwa mhata panyo kwenyu kumhuri ndounofiwe unofiwa kwenyu kumhuri mi ndomhata koshewe dhiniwa dhiniwa matayo kwenyu akufiwi kwenu ndokunofiwa kwenyu imimi kwakasainwa macontract kuheaven mukasaina mukagara meeting namudara god mukasaina mapepa mukati mudara god please kwedu musafi musauraya zvamadya mabhora abudi madya mabhora abudimi ah, mata dzenyu mani madya mabhora abudimi mani mashaya mabhora imi masheya mabhora abuda ngasvava mani imi murarudzekwe masheya mani mabhora abuda ngasvava mani kunyo hasha dzandinadzo idzi ndakashaya wokuudza nguva yandaitukirwa vamurata hashai dzandinadzo idzi hasha dzandinadzo idzi ndakashayawo kuudza nopedzerepiko zviri pamwoyo pangu ndikati mwarimi ndokumbira mumbouro yohwani urayaiwo hwani munamato wangu wauraya gudo prayer have power munamato wangu ndaishaya kuti ndozvidururira aniko ndiani wandingafonera ndomudururira ndomupa ndomuti chamari wonaka chamari ndiri kurwadzirwa vanhu vari kuita malive vachitamba tsepete tsepete mudhara ashaika wona vanhu vari kutuka mudhara murata wona vanhu vari kuti matiming

That's my prayer every day. mwari urayaiwo one sambi mwari ndokumbirawo muuraye one pasina nguva ngari mwari vakati kirikiri nobva vadhonyora nobva vadhonyora gudo nobva variti dhonyo ndomva wariti dhonyo ndomva wati kuda kudo dhonyo ringanikudzei ladies and gentlemen chamunofanira kuziva mese muri pano makanditarisa nevasina kunditarisa inini ndinomirira nguva parevenge ndo pandoda parevenge ndo pandoda hapana munhu wandiri kueda im sorry i don't aid people for a living parevenge ndo pandoda tine mhuri dzakafirwa isu vamurata sekuru vakashaika mdhara wedu anga asina basa nefacebook vakatukwa hama dzangu vakatukwa mukapembera muno mumastreet umu malife mangana akavhurirwa murata malife mangana aka vakavhurirwa muripo makatarira ure muchijamba maspika muchifara muchinakirwa but nhasi zvava kwava munyu zviri kuvava zvava kwava mhiripiri zviri kuvava munoti e munoina naimi musadaro munotukirana reko rufu but muchinyatwa message rwekudhota musata kongo yakaora safungai mhata yako chema too much fungai fungai chema too much magropo chema too much kusvika wabuda mhata kumashure handi wakadya mabhora abudi nemboro makarya mboro yabhuti namabhora makasheyama mabhora nemboro mukati iwe uchitora bhora iri ini nditore bhora iri iwe uchirya bhora iri ini tokata mboro napakati toisilaisa nhasi muda kuya panapa muchida kutaura mukosho pana muda kutaura mumhata muda kutaura kwamusina kuswera muda kuya panapa muchirizina but paitukwa vanhu vachivhura malive mamuripi mamusina mafacebook account makuona inini nhasi makuona kuti facebook account yangu ndo yaakushanda too much nenyaya yekuti zvaitika kumahure nenyaya yekuti zvaitika kumahure nenyaya yekuti zvaitika kumahure musutu kwanyini mahure ngaamame mahure kwachikocho mamai mame mame mame mame mame mamama mame sekuru kuda kumata muri mumocharimu sekuru gudo ndati kumhata kwakasvotoka kumhata kuna mamota muriko kumochari ikoko kuchando kana wadhini wagudo nditsvage wangu mukachipoko tongoita iripo e kana wanonga wadhini wagudo ingo mukachipoko wangu bari pfutseke uriko ikoko uriko mhata yako gudo pfutseke gudo urikoko kwaurikoko kumochari pfutseke zvichikonzereswa nehama dzako nanasisi vako vakatumawo vanhu kuti ndai motuka Now ndaitowa ndi kutowa kuda. Vamai mai ndotowa kuda. Inini varume ango kutaura chokwadi. Ndinorwadziwa. Ndakarwadziwa. Ndikashaya kwekudururira zvaninazvo izvo. Ndazvishaya ndikati atapureya ndikati Mwari urayaiwo kwavo. Ndimboona ungu wekufura life. Ndichitukawo sekutuka kwavakaita. Mwari urayaiwo ku snake family. Ndiwanewo kutukawo afawo. because ndatukwirwa mudhara wangu ndikatukirwa sekuru vangu vasina mhosva navanhu mwari ndokumbiro muuraye uku ndomva sekuru kuti vangotonzwa machende vari kuchipatara nxa vakanzi jones are you there ndikati mwari im here

Jones, are you there? Ndikati Mwari, I'm there. Zvikanzi ndadhonza mashende. Afa uyo. Zvikanzi zvikanzi vhura live. Utsive zvawaida zvezve. Ndikati Mwari, are you sure? Zvikanzi Chigoro nvachaenda zvachose. Nhasi ari kumanya vachidya makabichi. vashomanya vadya makabichi haye too much makabichi handiri kwazvazviri kwavamwe maifara muchinakirwa muchifara muchinakirwa inini kana wadhiniwa nene go to hell handina munhu wandoncenga life ino i do it because pane vakatomboitirawo kuside kweumwe munhu anotorona baba vake aimukuchemawo achirwadziwawo achitonzwa kuti pain yandinayo kure nani

ndichipedza life ino kumhata kwasekuru gudo kumkosho kwakavora machende akasvava akafa asvava mboro yakafa yabviswa nafungai mutesi mboro yakafa yagwaurwa nafungai magrobho mboro yakafa yadyiwa nafungai magrobho mazichende enyu sekuru gudu ndai munovigwa uko murege kuti nyangadza muri kumochari ifai tonhorwai too much muri ikoko thank you guys i love you ha bye bye bye bye